Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları. Onıncı bölüm. Yañı vaqialar yüz bere. Leylânen Enver ise ayvanlar körünmegen adamlarnı köre bilgenlerini ögreneler. Enver daa özüne kelip yetiştirmegen alda avtobus durağında degil de, otlar içinde Leylânıñ yanında oturğanını añladı. Biz qaydamız? soradı o. Tap baqayım! külümsiredi Leylân. Cevabını beklemeden, dostunıñ elinden tutıp, terekler arasında yarıq körüngen tarafqa ketti. Öglerinde deñizniñ yalısınen sıñırlanğan çayır manzarası açıldı. Oo, dağnıñ töpesindemiz! şaşıp ayttı Enver. Ebet, biz Ayuv dağnıñ üstündemiz. Bu balaban ayuvnıñ arqasına tırmaşmağa iç hayal etken ediñmi? külip soradı Leylâ. Balalar ayuvğa mingenlerini tasavur ettiler. Şu daqası bir ırıltı, fırqıldama ve yer tübünden çıqqan bir ses eşitildi. Hoş keldiñiz, baqlaçıqnıñ saibi ve dostuñ! Balalar şaşqanlarından susıp qaldılar ve er ihtimalğa qarşı bir-birini elinden tuttılar. Sen kimsiñ ve baqlaçıq aqqında qaydan bilesiñ? cesürligini toplap soradı Leylâ. Men bu dağnıñ ruhu sayılam, baqlaçıq aqqında ise qalaqay anadan bilim. Bütün ayvanlar, quşlar, balıqlar onıñ ve seniñ aqqında bileler. Başqalarğa körünmeseñiz bile, olar sizni köre bileler, cevap berdi dağnıñ ruhu. Muqayt olmaq kereksiñ, zulum obur da baqlaçıq aqqında bile ve onı er yerde qıdırıp yüre. E, biz yançıq ondan qaçtıq ve seniñ töpende saqlandıq, añlattı Leylâ. Qasevet etmeñiz, balalar, tınçlandırdı dağnıñ ruhu. Taşlarım, tereklerimniñ arasında oynap turuñız. Mındaki şenlik ve quvançlı iç bir oyuncaq tükânı ya da eglence merkezinde tapmazsız. Şu dahası dağnıñ içinden tavşançıqlar çapıp çıqtı, artlarından ise, tilkiçikler. Bir tilki balası Enverniñ yanına kelip, elini yaladı da, özünen ketmege davet etti. Ne turasıñ, kel, tavşançıqlar artından barayıq! Enver ayvanlarnıñ tilinden añlağanına şaşıp qalsa da, memnüniyetnen tavşançıqlarnıñ peşinden çaptı. Sport yarışlarında böyle kibi raqiplerim daa olmağan edi, tüşündi Enver. Leylâ balqurtnıñ vızıldamalarını eşitip qaldı. Balqurt oña mayısta açqan çiçeklerniñ farqlı qoqusı, Ve olardan alınğan bal ayrıca lezetli olğanını añlata edi. Leylâ ot üstüne oturıp, köbelikler, çeçekler, yanından uçıp ketken azmanlarnen subetleşti. Er kesniñ işi olsa da, episi qıznıñ hatirine toqtalıp, suallerine cevap bermege tırışa ediler. Köbelek, çiçek, balhurtlardan ögrengen meraqlı şeylerni mektepte añlatsam, biologiya dersinden yahşı baa ala bilirim. Birazdan çayırnıñ bütün köbelekleri uçıp keldiler ve Leylâniñ anterine qondılar. Leylâ özüni qıraliçe kibi duydı. Böyle anterni tek haniler, zade hanımları kiye bilir. O, ipekten bile ince. Enver ormandan sığın ve qaşqırlarnen birlikte qaytıp keldi. Olar şen-şeramet qonuşa, bazı da külüşe ediler. Leyla da ayvanlarnen tanış oldı. Olar ise baqlaçıqnıñ saibi er vaqıt ayvan, quş, balıq, böceklerniñ dostu olıp qalacağını añlattılar. Birazdan dağnıñ ruhu balaçıqlardan aç olğanları ya da olmağanlarını soradı. Şu daqası da ellerinde fındıq ketirgen sansarçıqlar peyda oldı. Kirpiler ise alma, tilkiçikler yan pişken otmeknen tolu sepetni ketirip qoydılar, sığınlar arqalarından çölmek bardaqlarda qaymaqnen, balqurtlar da, elbet, mayıs balınen sıyladılar.